bil-ħerqa kollha tagħna, bix-xewqat u r-rieda kollha tal-Mulej Alla li offra u għadu joffri għalina ġismu kollu, ruħna kollha, il-ħajja tagħna kollha, li ħalaqna, li fdina u li għad jifdina biss bil-ħniena tiegħu. Merħba għal ġimgħa oħra, qed iktar minn nofs il-kors. L-għajnuna tagħna llum għandna magħna il-Father Noel Muscat, Franġiskan, għal żmien twil jgħix ġolbet qaddisa ta' Ġerusalem għal 12 sena. Palissa jiet Malta jinsab fil-Kunvent tal-Belt. wieħed mill-istudjużi fuq il-Franġiskaniżmu. U illum se se jkellimna fuq San Bonaventura, relazzjoni ta' San Franġisku San Bonaventura, xi jippreżentalna San Bonaventura fuq San Franġisk. Jiena daqshekk ħa ngħid għaliex nibża' li niżbalja f'dak li ngħid jien, allura ħa qalilli. Nixtieq qabel nibdew ukoll forsi magħna hawnhekk għandna lil Franka li kif tafu ftit ġranet ilu tilfet il-mama tagħha feta veneranda, però omna tibqa' dejjem omna ġifieri niftakru fiha fit-talb tagħna u nagħtu anke l-kondoljanzi tagħna. Il-flakka. Okay. Wadok it-telt. Meta jiena kont nistudja ħafna sinilu ġifiri, eh, eh, kont eh, spiċċajt għamilt teżi ta' dottorat tiegħi fuq San Bonaventura. Il-titlu tagħha kien Il-verbu crucifixum, il-kelma msallba, in the life of Saint Francis of Assisi. U niftakar meta kont qed nagħmel id-difiża tat-teżi, il-moderatur tiegħi kien qalli illi biex tkun taf li San Bonaventura verament tkun kapaċi li darba f'ħajtek qrajtu kollu. Għaddew minn dak iż-żmien Fuq 30 sena u għadha ma qrajtux kollu, jiġifieri m'iniex daqshekk espert kif qed timmaġina. L-Alessandro Ventura għandek għaxar volumi, jiġifieri li huma mhux ħażin. Li se nagħmel se nipprova nagħti idea sempliċi kemm jista' jkun, l-ewwel nett dwar min hu Bonaventura, il-għaliex waħed mill-qaddisin li forsi Huma magħrufin però sa ċertu punt il għaliex mhux qaddis popolari kif pereżempju huwa Santa Tnin, anki jekk Santa Tnin l-istess huwa magħruf biss għal ċertu affarijiet mhux magħruf għal affarijiet oħrajn li huma wkoll importanti, speċjalment il-kontenut tal-predikazzjoni tiegħu. U mbagħad naturalment naraw lil San Bonaventura bħala ritratt kemm jista' jkun fidil ta' San Franġisk. Jiġifieri, dan il-bniedem li hu duttur tal-Knisja, wieħed mid-dutturi l-kbar, kien sieħeb San Tumas t'Akwinu, jiġifieri ninsabu proprju veru fil-summit, fil-quċċata tal-iskolastika, tat-teoloġija medjevali. Dan il-bniedem però fl-istess ħin hux veru irridu naraw kemm irnexxielu jifhem lil San Franġisk. Il-għaliex anke fost l-istudjużi matul diversi sekli kien hemm uħud illi lil San Bonaventura ppreżentawh bħala dixxiplu biex ngħidu hekk fidil għal kollox għal San Franġisk. Għalkemm hu safra ġismu ma kienx jafu għax kien qatt ma ra ħajtu jiġifieri kien dar patri wara il-mewt ta' San Franġisk. Oħrajn eh, jgħidu li San Bonaventura eh, kważi ittradixxa b'xi mod kien traditur eh, tal-karizma ta' San Franġisk. Tafu li wet mit-titli li jiġu motijin, San Bonaventura li huwa it-tieni fundatur tal-ordni. Anki dan it-titlu huwa diskuss ħafna. X'ifissru bit-tieni fundatur tal-Ordni? Jekk bit-tieni fundatur tal-Ordni qegħdin infissru xi ħadd illi l-Ordni tah direzzjoni ġdida u tah struttura, allura iva. Però, din id-direzzjoni ġdida u din l-istruttura Kienu dawk li xtaq San Franġisk? Din hija problema oħra tal-istudjuż naturalment, mhux se nidħlu f'dawk il-kwistjonijiet kollha għaliex ma nispiċċaw qatt jiġifieri, però almenu nkunu nafu min hu dan il-bniedem. L-ewwel nett, xi ħaġa dwar il-ħajja tiegħu. Bonaventura, id-data tat-twelid tiegħu kienet antikament kienet tiġi biex ngħidu hekk imqiegħda fl-1221. Però, illum il-ġurnata, insomma, diversi snin ilu, diversi studjużi qed jantiċipawha, il għaliex kieku twieled fl-1221 kien jidħol patri kien ikun żgħir wisq, impossibbli. Id-data tiegħu ta' twelid tiegħu fl-1817, twieled ġewwa belt verament interessanti. Hu jissejjaħ minn Bagnoregio, Bajoreggio hija belt viċin Viterbo, fl-Italja ċentrali fil-Lazio. Però qas kien propjament minn Bagnoregio, kien minn Civita di Bagnoregio. Din Civita di Bagnoregio hija qisha qisha ċ-ċittadella t'Għawdex, belt illi hija llum hija kważi kienet ghost town sa ftit tas-snin ilu. Letteralment, il-għaliex? Il-għaliex din hija belt jew fortizza, mibnija fuq għolja tal-tuffo, klej, klej. Allura maż-żmien beda nieżel kollox. Anki l-istess dar li fiha twieled San Bonaventura mwaqqgħa, ma teżistix, nieżlet għal isfel. Il-ġebel tagħha, fil-fatt, ta' din id-dar, ħaduh il-patrijiet konventwali li għandhom il-knisja ta' San Franġisk ġewBanjoreġo u qegħduh Fil-Knisja jgħidu li dak il-ħajt huwa magħmul mill-ġebel tad-dar ta' San Bonaventura li sabu fil-wied hemm-isfel. Insomma, jista' jkun il-każ li veru li ġabu ġebel minn hemm. Jiġifieri, din il-belt għamlet diversi żmien, jiġifieri snin, li kienet abbandunata. Illum il-ġurnata però saret attrazzjoni turistika kbira. raġgħu tawha ħajja, saħħewha, insomma telgħinitha fuq kif jagħmlu. Anke fuq it-televiżjon xi darba jġibuha f'xi reklam tarawha din Banjo Regio. U m'hemmx karozzi fiha, jiġifieri dak biex tidħol fiha hemm bridge u titmur bil-mixi biss. Jiena mort darba hemm Niftakar mort nara l-knisja San Donato, mort nieħu kafè kemm il-bar hemm viċin u kull ma rajt fil-belt mara xiħa waħda biss li dinha waqfet waqfitni riedet li nieħu ritratt insomma magħha, naturalment riedet xi flus naħseb insomma jien m'aċċettajtx u anyway. Inwieled hemmhekk, missieru kien jismu Giovanni Fidanza jgħidu li kien tabib u ommu Maria Ritello Ma nafu xejn dwar it-tfulha tiegħu, però meta kiteb il-ħajja ta' San Franġisk, fil-Legenda Major, huwa jgħid illi meta kien puerulus, bil-Latin, jiġifieri puerulus huwa tifel mfarfar, eh, forsi ta' għaxar, ħdax-il sena, eh, ġie meħlus minn marda gravi bl-interċessjoni ta' San Franġisk. Mela, San Franġisk kien miet diġà, kien għadu kemm sar qaddis u ommu talbet li dal-qaddis il-ġdid, u hu ġie meħluż minn din il-marda. Fejn irċieva l-edukazzjoni tiegħu? Hemm min jgħid illi hu kien puer oblatus. Puer oblatus jiġifieri tafu aħna l-patrijiet fl-antik, issa m'għadniex insomma, konna niġbru tfal. Eh? Kien ikollna l-kulleġġi serafiċi. Eh? Terra Santa, Emmaus kien magħruf kien iġibu tfal mill-Italja, Immaġina, mill-Italja jġibuhom ġo t-Terra Santa, ituhom l-edukazzjoni kollha, l-patrijiet, u mbagħad ħafna minnhom jgħidu l-patrijiet. Kien a source of vocations. U ġewwa ġewwa Bagno Reggio Bonaventura sar jaf l-patrijiet u hemmhekk kien puerobliatus. U hemm min jgħid ukoll li għadda anke Viterbo, Viterbo wkoll hemm lapide li tfakkar ukoll il-preżenza tiegħu f'dan il-post. Ċert li meta kien żagħżugħ, Mixaħta kien jipprometti. Il-għaliex? B'xi mod jew ieħor irnexxielu jasal biex imur jistudja ġewwa l-Università ta' Pariġi. Issa nafu li fil-Medjuevu, veru, Pariġi kienet l-iktar belt universitarja importanti fl-Ewropa, Oħrajn kienu Oxford, Cambridge u Bologna pereżempju, jew Salamanca, jew Napli, jew Padova, kollha kienu bliet kbar universitarji. Imma Pariġi kienet forsi iktar waħda famuża minħabba s-Sorbonne, minħabba l-università kbira fejn kienu jitgħallmu l-filosofija u t-teoloġija. U ġewwa Pariġi, Bonaventura mal-ewwel daħal f'kuntatt mill-ġdid mal-patrijiet. Il għaliex? Mhux probabbli Naħseb li bagħtuh il-patrijiet, però ma hu ma marx hemm bħala patri, mar hemm bħala sekulari, jiġifieri, biex jistudja fl-università fil-fakultà tal-arti. Issa meta aħna ngħidu università, però fil-Medjuevu ma rridux nifhmuha kif nifhmuha aħna l-kelma università llum, illum għalina l-università hija l-kampus. Mentri jekk intom tmorru pereżempju ġo Bologna, jiena naf Bologna għax għext hemmhekk erba' snin, studjajt hemm, hija l-belt kollha li hija l-università. Il-fakultajiet huma mxarrdin f'diversi partijiet tal-belt, jiġifieri għandek il-belt universitarja illi it's a centre of learning. U hemmhekk ukoll ġewwa ġewwa Pariġi sab diversi ċentri, fosthom kien hemm iċ-ċentri tal-Ordnijiet Mendikanti, taż-żewġ Ordnijiet Mendikanti maġġuri. Tafu l-Ordnijiet Mendikanti huma l-ordnijiet li twieldu fil-Medjuevu, fis-seklu tlettax, li huma diversi ġifieri, però it-tnejn maġġuri kienu l-Ordo Minorum u l-Ordo Predicatorum. Okay? Dak li aħna llum popolarment in ġenerali nsejħulhom Franġiskani u Dumnikani. Jiġifieri eh, pratikament dawn huma żewġ ordnijiet prinċipali li għandna u tnejn li huma kellhom l-istudju tagħhom ġo Pariġi. Il għaliex l-Ordni mill-bidu nett kellu, mill-bidu nett, Credo Ħaj San Franġisk imma kellu partijiet li kienu jippromettu u allura fid-diversi postijiet kien ikollu l-istudium tiegħu, l-istudja tiegħu, iċ-ċentri, anki Malta, niftakar jiena meta dħalt Patri, ir-Rabat aħna kellna l-istudium tagħna u d-Dumnikani kellhom ukoll l-istudium tagħhom u mbagħad insomma spiċċa fix-xejn għax imbagħad spiċċajna l-Insel, niftakar jiġifieri, jiena lħaqtu fl-aħħar. Aħna biex niċċattaw konna nsejħu l-Scotus College dak iż-żmien għax kellna saba' ta' skotu hemm ġewwa insomma. Imma jiġifieri dak kien kien kull kull provinċja kien ikollha l-iskola tagħha ta' teoloġija. Insomma, Bonaventura naturalment billi kien ġej minn ambjent li kien jaf il-Patrit Minuri daħal fl-istudium tal-Patrit Minuri ġewwa ġewwa Pariġi. U hemmhekk naturalment kellu diversi mgħallmin, lecturers famużi. L-iktar wieħed fosthom li kien laqtu kien Alexander of Hales. Issa dan kien bniedem li kien di per se kien professur tat-teoloġija u kien qassis, però mbagħad daħal patri. U għalhekk il-patrijiet kellhom il-kattedra għaliex dan daħal daħal Franġiskan u meta daħal Franġiskan naturalment l-istudium tal-Franġiskani sar awtomatikament kattedra ta' teoloġija. Ok? U Dumnikani kellhom ukoll l-istudium tagħhom. U hemmhekk jiġifieri Bonaventura l-ewwel ħa diversi gradi akkademiċi. Issa Fil-Medjuevu, il-gradi kienu bħal dawk tal-lum, però, almenu dawk ekkleżjastiċi, għax mhux kollha huma l-istess, imma aħna l-ekkleżjastiċi żammejna b'wieħed ieħor l-istess sistema. L-ewwel wieħed kien isir baċċellier, Bachelor of Arts, ok, delle arti, Imbagħad kien isir Bachelor of Holy Scripture, tal-Iskrittura, u mbagħad Bachelor of the Sentences, dell-Sentenzjar, u ngħidilkom għaliex. U mbagħad kien isir Duttur ta' Teoloġija. L-iter kien ikun, jiġifieri, il-vjaġġ kien ikun wieħed li l-ewwel jagħmel l-istudji, biex ngħidu hekk, filosofiċi. li kien ilu wassluh biex ikun Bachelor of Arts. Ok? Wara l-istudji filosofiċi, jiġifieri l-kummentari fuq Aristotle, fuq Platone, mhux se nidħol f'dawn id-dettalji kollha, ma jiġifieri Bonaventura kellu ground, grounding tajjeb f'dik li hija filosofija. Imbagħad kien ikollu l-istudent jagħmel kummentarju fuq xi ktieb tal-Bibbja u Bonaventura għal sentejn għamel kummentarju fuq il-Vanġelu ta' San Luqa. Il-Kommentarju minn Evangelum Sancte Luce. Mbagħad wara wara dan kien jasal biex jikkummenta l-Enċiklopedija tal-Medjuevu. L-Enċiklopedija tal-Medjuevu kienet qed tissejjaħ il-Liber Sententiarium ta' Pietro jew Peter de Lombard, Lombardo. Dan kien duttur kbir ġewwa Pariġi li kien pratikament ħoloq enċiklopedija L-enċiklopedija twieldet fil-Medjuevu, però mhux fis-sens kif nifhmuha llum. Il-Medjuevu aħna għandna sistema ta' tagħlim ta' għerf illi kien jara t-teoloġija bħala ċ-ċentru ta' kollox. Jiġifieri, jekk int se tkellem fuq matematika, fuq fiżika, fuq storja, ġeografija, anything, kollox irid iwassalni għal Alla. Proprju l-kontrarju tas-sistema tal-lum. Illum qegħdin atei, proprju letteralment, ġustament ix-xjenza għandhom ikunu awtonomi, però illum għandna fl-estrem l-ieħor. Meta fil-Medjuevu, jekk ma nifhmux din il-ħaġa diffiċli nifhmu anki l-kultura, sfortunatament dak li qed jiġri, pereżempju aħna il-kultura Ewropea, Armeni, ġiet mormija, sfortunatament, ġiet mormija b'mod vergonjuż eh, fl-istess Parlament Ewropew għaliex għax illum ġurnata ma rridux nifmu illi il-bażi tal-kultura Ewropea hija l-Kristjaneżmu. Jekk neħi dak, ma jibdal xejn. Eh. Imma insomma, sfortunatament qed ngħixu d-dinja ormaj, mhux tagħmel. Anyway, ġifieri Bonaventura jikkummenta kien ikollu jikkummenta Dawn l-erba' volumi. Issa dawn l-erba' volumi kienu jkunu magħmulin, biex nurikom b'metodu ieħor kif kif kienu maqsumin. L-ewwel volum kien jitkellem dwar il-kreazzjoni. Allura dak kollu li għandu x'jaqsam mal-ħolqien, il-fiżika, il-kimika, il-botanika, dak kollox kien jidħol fl-ewwel, Alla ħallieh, Alla qed joħloq id-dinja. It-tieni volum kien jitkellem fuq il-bniedem. Il-bniedem li huwa ċ-ċentru tal-ħolqien, dal-bniedem li għandu kollox tajjeb, però sfortunatament li anki jiżbalja. U allura it-tieni volum jitkellem dwar il-waqa tal-ewwel bniedem, eh, dwar il-bniedem li jdur kontra l eċetera, eċetera. It-tielet volum jitkellem fuq ir-rimedju. X'inhu r-rimedju? Huwa l-bniedem perfett, huwa Kristu. Mela Kristoloġija. Kristu jiġi sabiex ifejjaq lill-bniedem, allura t-tielet volum kien ikun kollu fuq Kristoloġija. Ir-raba' volum kien jitkellem fuq lejn fejn aħna mixjin. Mexjin lejn lejn is-sema, ċoe l-istorja tad-dinja bdiet u se tirritorna għand Alla. Però biex tirritorna għand Alla hemm bżonn li ngħaddu mill-Knisja. Hemm bżonn li ngħaddu mis-sagramenti, hemm bżonn li ngħaddu mill-grazzja. Mela allura fir-raba' volum kienu jitkellmu fuq il-grazzja, s-sagramenti, il-Knisja, u mbagħad in-novissimi. Jiġifieri immaġinaw, il-learning kollu tal-Medjoevu kien ikun magħluq f'din l-enċiklopedija. San Bonaventura għamel dan ix-xogħol kollu. Sadanittant però in-Namra mal-Ordni ta' San Franġisk u sar Patri. Nafu li daħal pratikament Patri fl-1243. Okej, ġifieri għamel novizzjat, kompla jistudja ġewwa l-Università ta' Pariġi sakemm naturalment sar saċerdot, eċetera, eċetera. u wasal u mbagħad fl-1254 wasal biex jieħu r-reġġenza tal-katedra, jiġifieri li jsir duttur tat-teoloġija biex imexxi l-iskola Franġiskana. Issa biex jagħmel hekk kien ikun kien ikollu jikteb, jikkomponi dawk li kienu jissejħu questiones disputate, eh, kwestjonijiet ta' diskussjoni. U Bonaventura kiteb tlieta, waħda fuq it-Trinità, li kienet tinkiteb dejjem fuq it-Trinità. Ok? Għandna niftakar ta' studenti biex niċċajtaw, darba minnhom kellna wieħed minna, insomma dak kien iħobb jistudja, u meta mela jagħmel l-eżami tal-patroloġija niftakar Dak il-professur qallu x'kiteb Santu Wistin? Qallu De Trinitate. Qallu Sant'Ambroġ x'kiteb? Qallu De Trinitate. Insomma, u Sant'Ilarju De Trinitate, x'ħafna kitbu De Trinitate. Professur Berrabja ma se ngħidlu xejn, x'veru kitbu De Trinitate, jiġifieri. Jiġifieri dak kienet l-ewwel l-ewwel eh, set of questions. It-tieni set of questions huwa questiones de scientia Kristi. Jidruna strambi, ġifiri dwar l-arfin ta' Kristu. Kristu kif kien għaraf li hu bin Alla. Eh? F'daqqa hekk jew bil-mod il-mod. Okay? It-tielet waħda, it-tielet set of questions kienu jaħarqu ħafna. Illa għax dak iż-żmien ġol l-Università ta' Pariġi kien hemm l-inkwiet, is-soltu nkwiet bejn is-Suttana u t-Tonka. Eh? L-Università kien fidejn qassisin, kien fidejn l-Eru Djoċeżan. U l-Kura Djoċeżan f'daqqa waħda ra li ħafna mill-istudenti ma kienux qed imorru għandhom u marru, min imur għand id-Dumnikani, għand San Ġakk u min imur għand il-Franġiskani. U spopolaw il-fakultajiet tagħhom. Naturalment bdew jgħiru għall-mendikanti U l-uniku mod kif jattakaw l-mendikanti kien jgħidulhom, Prosit, intom qed tgħodu l-faqar, ara x'faqar qed tgħixu. Għandkom biblioteki ma jispiċċaw qatt, kunventi enormi, tibnu knejjes kbar, tħalltu fl-ibliet, qed tħalltulna fl-għalqa, rajt, u u spiċċa bil-ġlieda kbira, insomma. Mhux se nidħol fi kwistjoni ta' ħajt għaliex nafu żgur, naf żgur illi Kemm Bonaventura kemm San Tumas t'Aquino sofrew minnha għaliex saru dutturi fil-1254 imma ma setgħux jibdew jgħallmu qabel it-1257. Ipprojbewlhom illi jibdew jgħallmu. Imbagħad meta beda jgħallem San Bonaventura sar Miżżu Ġenerali, jiġifieri kważi kważi kien twas too late. Alright? Jiġifieri kien hemm dil-kwistjoni u għalhekk kiteb il-Questione sdisputate de perfectione evangelica biex jiddefendi illi speċjalment Bonaventura ħareġ bl-idea interessanti, din għaliex diġà qed turina kemm kien Franġiskan awtentiku, tal-perfezzjoni evanġelika fil-faqar, fl-użu fqir tal-affarijiet, fl-usus pauper. Bonaventura Iddefenda lill-mendikanti, qal aħna ma pprofessajniex li ma jkollna xejn, imma aħna pprofessajna li nagħmlu użu fqir mill-affarijiet li aħna nistgħu niddisponu minnhom. Din interessanti għaliex fl-istorja Franġiskana din qajmet inkwiet kbir, inkwiet fis-sens tajjeb ukoll, jiġifieri r-riformi kollha li għandna fl-istorja Franġiskana kienu bbażati fuq Jekk wieħed jaċċettax il-prinċipju ta' usus pauper li qal Bonaventura, inkella jekk wieħed jgħidx, kif qalu diversi riformaturi tal-Ordni, illi San Franġisk ma kienx qiegħed jifhem usus pauper ma kien qed jifhem faqar radikali totalment, totalment. Ġifieri, din hija ħaġa li m'għandhiex x'taqsam mal-Korsar, però interessantissima għaliex turina il-diversi modi kif il-Franġiskani matul is-sekli ppruvaw jifhmu U jiena nħoss li ħadd ma fehem. Hundred per cent impossibbli. Dak li San Franġisk eżattament ried, eh, l-intenzio sancti Franġixxi, x'kienet l-intenzjoni tiegħu għall-patrijiet tiegħu. Anyway, Bonaventura, kif għedtilkom, isir duttur tat-teoloġija, però l-istess malli jsir duttur tat-teoloġija wara ftit jissejjaħ għal biċċa xogħol importanti ħafna. Fl-1257, 1257, nhar it-Tnejn ta' Frar sar Kapitlu Ġenerali tal-Ordni ġewwa l-Kunvent ta' Ara Coeli ġewwa Ruma, il-kunvent li hemm wara l-Altare della Patria. U hemmhekk kien kapitlu jaħraq ukoll. Il għaliex? Il għaliex l-Ordni kien għadu kemm għadda minn għaxar snin li fihom kien ġeneral ċertu Giovanni Buralli da Parma, bnedem qaddis, Però, miskien tal-poplu oriġinarali spiċċa ħażin, spiċċa ħażin fis-sens illi dan fi żmienu ġewwa l-Ordni kien hemm xi wħud mill-patrijiet illi bdew kienu jsejħu żelanti, jiġifieri bdew jgħidu isma' San Franġisk ma kienx irid illi aħna jkollna per eżempju, il-knejjes, l-ecclesia conventuales, ħdejn hawnhekk għandna l-Alistair li huwa Franġiskan Konventwal, l-adjective conventuales ġej proprju mill-ewwel knejjes kbar li kellu l-Ordni. Diġà fil-1252 għandna l-papiet li jissejħu, li jagħtuna bolli dwar dak li huma ecclesia conventuales, jiġifieri l-knejjes kbar u l-kunventi kbar li fihom kienu jgħixu l-patrijiet. Mela l-patrijiet li jgħixu f'dan il-kunvent huma l-fratres conventuales, għax qed jgħixu fil-kunventi l-kbar, mentri l-patrijiet li kienu jgħixu fl-eremitaġġi kienu patrijiet non conventuales, jiġifieri dawk li kienu jgħixu fl-eremitaġġi li kienu normalment jippreferu stil ta' ħajja iktar fqira fis-sens li ma kinux iridu jintrabtu ma' appostolati kbar, ma' studju eċċetera eċċetera. Issa, il-problema x'kienet? Mhux biss Il-kwistjoni tal-faqar il għaliex ma kinitx dik il-vera problema. Il-problema kienet li dawn il-patrijiet, uħud minnhom, iż-żelanti, kienu bdew jikkritikaw il-way of life tal-komunità sordinis, tal-maġġoranza tal-patrijiet tal-ordni, billi jgħidu isma', hemm bżonn immorru lura għal dak li x'taqsam Franġisku l-Ewwel sħab tiegħu, Ilha issa ninsabu fl-aħħar taż-żminijiet. Dak iż-żmien kellna l-profeziji ta' famuż Gioacchino da Fiore li kien qal li hemm tletajiet, l-età tal-Missier, l-età tal-Iben, l-età tal-Ispirtu s-Santu li kellha tibda fl-1260. Mela qegħdin hemm. Tiftakru l-Apokalissi jgħid żmien, żewġ żminijiet u nofs żmien ninsabu hemm, insomma. U dawn bdew jgħidu, pereżempju l-ktieb ta' Apokalissi jgħid hemm żewġ, Xhieda li jidhru dawk iż-żewġ profeti libsin l-ixkejjer, jgħid il-Ktieb tal-Enemesis. U jgħidlu, Aha, waslu! Ara fejn hu! Franġisku u Duminku! Mela wasalna fl-aħħar taż-żminijiet. U allura bdew jgħidulhom, Isma', ejjew intajru kollox u mmorru lura lejn dak li ried San Franġisku. Naturalment dan qajjem l-inkwiet fl-Ordni. Issa, Giovanni da Parma, miskin, kien bniedem illi lejn dawn il-Bżenati kellu naqra simpatija, fis-sens illi kien jismagħhom u kien jipprova jaġevolhom ukoll. Naturalment dan qajjem ħafna ħafna hard feelings, sakemm il-Papa wara xahar snin li kien ilu ġeneral qallu isma' qallu jiddispjaċini, qallu jkollok tirriżenja. U fil-kapitlu ta' Raċeli, e, il-patrijiet ridu jereġuh bil-fors, u hu qallhom, u kien stess qallhom, qallhom, isma' qallhom, jiena ma nistax inkompli, qallhom għax il-Papa jixtieq illi ibiddel il-ġeneral. U qalulu, almenu indikalna int lil min, lil min trid, e, mhux se nereġu aħna, għidilna int. U qalilhom, jiena fl-Ordni Colonna fil-ħadd iżjed iktar għaqli iktar għaref minn Bonaventura da Bagnoregio. Hawn kien jaf bih dak il-professur ġo Pariġi, eh? Pero' interessanti li Giovanni da Parma li kien bniedem li kien simpatizzanti maz-Zelanti għażel patri li kien jaf li kien bniedem li kien kapaċi jmexxi l-Ordni, kellu kien bniedem ekwilibrat. U Bonaventura jaċċetta, jiġifieri jsir Mistru Ġeneral, u tibda l-karriera tiegħu li dam sbatax-il sena sakemm kważi miet Mistru Ġeneral. Matul dawn sbatax-il sena baqa' jagħmel tliet affarijiet interessanti. L-ewwel nett baqa' jgħallem. Kien il-Burmistru Ġenerali li kien jgħix iktar Pariġi milli Ruma. Jiġifieri dan baqa' ħafna Pariġi ġol-Università. It-tieni ħaġa mexxa l-Ordni, issa ngħidilkom x'għamel. U t-tielet ħaġa kien mistiku, teologu mistiku. U nifhmu dawn it-tliet affarijiet biex imbagħad naraw anki kif hu esprima lil San Franġisk fil-ħajja tiegħu. L-ewwel nett, kien bniedem illi kien professur, ok, għedna li huwa, mhux se nieqaf iżjed fuq dil-ħaġa, huwa dottur tal-Knisja, għandu ħafna opri eseġetiċi, filosofiċi, teoloġiċi, mistiċi, jiġifieri uħud minnhom se nsemmuhom, m'hemmx għalfejn insemmu l-oħrajn il għaliex ma nispiċċaw qatt. Mexxa l-Ordni. F'liema sens mexxa l-Ordni? Meta sar Missur Ġeneral, l-ewwel ħaġa li għamel, kiteb ittra ċirkolari lill-Ordni. Interessanti din l-ittra li l-għeriex meta wieħed jaqraha għamel elenko, eh, lista, ta' abbużi li kellhom il-patrijiet. U meta naqraha jien għandha nidħaq għax ngħid hemm għadna wara tmien mitt sena bl-istess ħaġa, eh, patrijiet ġirovagi jiġru barra mill-ubbidjenza, Patrijiet li jagħmlu ħbieb mar-romol biex jieħdulhom il-flus, patrijiet li għandhom ħbiberiji partikulari man-nisa, insomma, u eċċetera, eċċetera, eċċetera. Jiġifieri għandna ħafna affarijiet li huma umani u li però huma juruna anki l-umanità u l-istat tal-ordni. U Bonaventura jipprova kemm jista' jkun, insomma, jiggverna l-ordni f'dil-ħaġa. Hu kien jaf ukoll li kien hemm bżonn li jagħti liġijiet, mhux għax l-ordni ma jkollux liġijiet, l-ordni kellu ħafna liġijiet. Aħna ngħidu li l-ewwel liġijiet tal-ordni saru minn San Bunaventura, fil-fatt saru fil-kapitlu ġenerali ta' Narbonne, 1260, għax Bunaventura kien eżatt fil-ċelebrazzjoni tal-kapitli kien eżattissmu, kull tliet snin kien jagħmel kapitlu. 1257 ġie elett f'Ruma, 1260 Narbonne, 1263 Pisa, 1266 Pariġi, u mbagħad l-oħrajn nsejthom, 1269 fejn għamilhom insomma, jiġifieri kull kull tliet snin prattikament kien għamel kien għamel kapitlu. U fil-1260 tagħna l-ewwel sett ta' kostituzzjonijiet, hekk imsejħin li kostituzzjonijiet ta' Narbonne. Però l-istudjużi jgħidulna, speċjalment hemm studjuża Ingliża mejta llum, Rosalind Brooke, illi kitbet ħafna fuq l-ewwel snin tal-Ordni, li tgħid illi dawn ma kinux liġijiet li vinthom Bonaventura. Bonaventura li għamel huwa li ġabar id-diversi liġijiet li kellu l-Ordni, li kienu kienu antikissimi, kienu ġejjin minn żmien Fratelija, l-ewwel nett, il-Fratelija kien l-ewwel li beda jagħti liġijiet lill-Ordni, imbagħad warajh speċjalment Ħajmo ta' ta' Faversham kien Ministru Ġenerali u Crescenzio Dajezi wkoll taw diversi liġijiet lill-Ordni. Bonaventura ġabarhom flimkien Biex tagħna dawn il-kostituzzjonijiet li huma l-bażi tal-leġiżlazzjoni tal-Ordni. Pratikament l-Ordni kellu ħafna kostituzzjonijiet jiġifieri matul l-istorja kemm l-Ordni bħala tali, mbagħad anki meta l-Ordni beda beda jkollu diversi riformi u jinfired f'ħafna familji, kull familja kien ikollha kostituzzjoni tagħha, tifhem. Però interessanti li ħafna mill-kostituzzjonijiet ta' diversi familji kollha kemm huma huma b'xi mod ieħor ispirati mill-Kostituzzjoni ta' Narbonne, li huma kummentarju għar-regola fil-fatt, għar-regola budlata li hija regola tal-patrijiet minuri ta' kollha kemm huma. Fri Bonaventura kien bniedem li pprova, u pprova anki jgħaqqad l-Ordni. F'liema sens ipprova jgħaqqad l-Ordni? Kif għedtilkom l-Ordni ma kienx hemm xi firdiet jidhru, però kien hemm diġà dil-problema, il-problema tal-interpretazzjoni tal-faqar b'mod, insejħulu eskatoloġiku, jiġifieri b'mod viżjonarju. Illum proprju llum qed niċċelebraw it-tifkira, forsi ħadd ma jaf, illum huwa San Ċelestrino Quinto, il-famuż Papa li rriżenja qabel Benedittu Sittax u l-għajr, li dan dan Papa biss ftit ftit ftit xhur. U dan kien Papa tal-kundanna tal-ispiritwali, speċjalment warajh meta sar Papa mbagħad Ġovanni Ventidueżimo. Jiena dejjem inħobb ngħid meta l-emissjoni tal-Ordinarja tiegħi xi nimraħ fiha, jiġifieri ngħid li li l-Ordni Franġiskan, il-fatt li ma ġiex meqrud f'dak iż-żmien ifisser li verament San Franġisk ħa jħarsu sal-aħħar taż-żminijiet għax konna wasalna fi stat jiġifieri li jispiċċa l-Ordni. Kien kien żmien diffiċli ħafna. Bonaventura x'għamel? Kien bniedem, għalhekk għedtilkom li l-istudjużi llum huma ħafna kritiċi fuq eżattament x'kien dal-bniedem. Kien bniedem ta' gvern, bniedem ta' gvern li, minn qaddisa, Santa Tereża ta' Avila kienet tgħid li jekk jiena nagħżel direttur spiritwali, nixtieq illi jkun għaref u qaddis. Qalet, però jekk m'għandu jkollux żewġ kwalitajiet, impossibbli, forsi ssib żewġ kwalitajiet, qalet nippreferi wieħed għaref Mil wieħed qaddis. Interessanti, eh? Nippreferi wieħed għaref mil wieħed qaddis. Eh, il għaliex eh, il-prudenza fit-tmexxija hija don, mhux kulħadd għandu, eh, mhux kulħadd għandu. Naqra kattiv kultant jinta, ma sfortunatament fil-ħajja tagħna aħna l-patrijiet ma nafx għal isterek jaqbilx miegħi, insomma. Min jazzarda jippreżenta ruħu biex imexxi normalment huwa l-iktar bniedem illum li ma jaqabilx li jmexxiju insomma għaliex forsi tkun tonqsu d-don tal-prudenza. Imma insomma din hija l-istorja sfortunatament ta' ta' diversi familji reliġjużi. Anyway, Bonaventura biex jgħaqqad lill-patrijiet x'għamel? Qalhom għaqqduni, immaġinaw hu Mistru Ġenerali, qalhom għaqqduni intom biex nikteb ħajja ta' San Franġisk. Is-saqajjiet ta' San Ġiżkell diġà kienu miċ-Ċelano. Kien hemm iċ-Ċelano speċjalment, orajt, u Ġulja minn Speyer, u it-Tre Kumpani kienet teżisti wkoll, l-Anonimo di Perugia kien jeżisti wkoll, kien hemm diversi ħajjiet ta' San Franġisk. Però Bonaventura beda nduna li nduna li dawn il-ħajjiet taf li bdew jinkitbu. Ċelano kien kiteb l-ewwel ħajja b'mod uffiċjali, orajt, għax qabdu l-Papa. Imma mbagħad l-oħrajn kull min beda jikteb, beda jikteb, kif ngħidu bil-Malti, jiġbed għal xawwatu, jiġifieri, jiena irrid nippreżenta lil San Franġisk kif qed narah jien. U allura kien hemm naqra waħda ta' taħwid. U Bonaventur qallhom, Ħa nikteb jien ħajt ta' San Franġisk. U ppreżenta, nafu, fl-1263 fil-kapitlu ta' Pisa il-Legenda Maior, jew il-ħajja l-kbira ta' San Franġisk, illi għal diversi sekli kienet l-unika ħajja li kien hemm fuq il-patrijiet. Il-Għajxin f'Ħadma meta għamel Crime mbagħad, għamel Crime fil-1266 fil-Kapitlu ta' Pariġi ħareġ digriet illi l-ħajjiet kollha li kitbu qabel il-ħajja tiegħu kellhom jinqerdu. Kollha. Jitħassru. Il-Bambin ħabbna illi xi manuskritti li kien hemm fil-Monasteri Benedittin naturalment ma qerduhomx, baqgħu hemm u raġgħu nstabu u qegħdin f'idejna, speċjalment Tumas Minċelano. Anyway, x'jagħmel f'din il-ħajja San Bunaventura? Jekk intom taqraw il-Legenda Major fl-ewwel kapitlu u hawn fil-prologu, jippreżenta lil San Franġisk b'mod verament li kieku fetħuh iż-Żelanti, eh, wara kienu jsejħu spiritwali, kienu jgħidu, prosit, l-istrina kemm hu sabiħ dan, din kemm hi sabiħa din il-ħajja. Il-għaliex jippreżenta lil San Franġisk bħala il-profeta tal-aħħar taż-żminijiet. Fil-fatt il-ħajja tibda, bil-Latin bellezza tibda, eh, gratia Domini nostri Jesu, anzi, skużawni, tibda bil-ke, bil-verb, tibda apparuit gratia Domini nostri Jesu Christi in istis novissimus diebus in servo suo Francisco. Jekk nittraduċuha bil-Malti, naħseb li t-traduzzjoni tagħna li kont li kien għamel Ġużepp Beneditt u li rajt anki jien naħseb li eżammejnija hekk, Bdejna bil-kelma dehret, apparuit mill-verb, anke jekk normalment ma nibdewx bil-Malti bil-verb, imma biex inżommu dehret. Il-għaliex dik il-kelma dehret kienet tfisser li verament għandna viżjoni tal-aħħar taż-żminijiet. Dehret il-grazzja ta' Alla f'dawn l-aħħar żminijiet, il-għaliex kulħadd kien qed jgħid bil-profeziji ta' Gioacchino da Fiore aħna ninsabu fl-aħħar żminijiet. Id-The Eleventh Tower, qabel qabel it-tmiem tad-dinja, f'fej dehret fil-qatgħi tiegħu Franġisku. Però mbagħad ikompli, lil min dehret? Lil dawk li huma verament segwaċi fidili tal-faqar ta' Sidna Ġesù Kristu. Hu jippreżenta lil San Franġisk bħala l-anġlu li jitla' mil-Lvant bis-siġill t'Alla biex jimmarkah fuq il-ġbin ta' dawk li huma iddestinati għall-penitenza, is-siġill t'Alla huwa t-tawnu, eh? huwa s-salib. Ok? Ġifieri, hija l-profezija ta' Eżekjel u l-profezija ta' l-Appokalissi moħdin flimkien. Ġifieri ara, Bonaventura juri San Franġisku bħala Elija, eh, bħala Elija li jiġi fuq il-karru tan-nar, bħala Ġwanni l-Battista li jipprika l-penitenza, jgħid li San Franġisk lil uliedu tahom libsa forma ta' salib, biex fil-ħajja tagħhom juru li huma msabbin ma' Kristu. Jiġifieri dan il-prologu pratikament jissodisfa l-idea biex ngħidulek mistika ta' San Franġisk. Li hija vera fil-fatt, hija vera. San Franġisk dejjem kien jiġi muri bħala verament bħala profeta, bħala dak li Kristu sejjaħlu l-aħħar taż-żminijiet mhux fis-sens illi illi fil-Medjuevu, veru fil-Medjuevu kienu qed jgħidu wasalna fl-aħħar taż-żminijiet b'mod kronoloġiku, imma aħna nafu li teoloġikament l-aħħar taż-żminijiet huma kull żmien tal-umanità. Aħna ngħixu fl-aħħar taż-żminijiet. Interessanti din il-ħaġa ma nafx jekk kemm tafuha. Aħna llum il-ġurnata meta xi ħadd irid joffendik li int antikwat, jgħidlek u int għadek tgħix fil-Medjuevu. Min jgħid hekk huwa l-iktar bniedem injorant u stupidu li jeżisti fid-dinja għax ma jafx x'inhu Medjuevu. Il-kelma medium aevum bil-Latin tfisser l-età tan-nofs. Imma l-età tan-nofs mhux xejn għaliex tiġi bejn l-antikità u l-era moderna. Aħna għax aħna aħna hekk naħsbu mentri kieku inti kont tgħix fil-1000 200 iridu tistaqsi lill-bniedem inti f'liema żmien qed tgħix sabiħ? Illum ngħidu fi żmien, fi żmien naf teknoloġija, eh, fi żmien l-internet. Dak jgħidlek qiegħed ngħix fil-Midwievu. Kif kien jaf li qed fil-Midwievu? Għax il-kelma Midwievu hija kunċett teoloġiku. Mhux storiku, teoloġiku. Aħna qed ngħixu bejn l-ewwel u t-tieni miġja ta' Kristu. iż-żmien tal-Knisja. Dawn il-Medjuevu. Mela aħna anki llum il-ġurnata nistgħu ngħidu qed ngħixu fil-Medjuevu. Alright? Jiġifieri dak li qed jiġi fl-aħħar taż-żminijiet huwa dak kollu li qed jiġi fil-Knisja sakemm jiġi Kristu. Aħna ngħixu fl-aħħar taż-żminijiet. U Alla jibgħatilna sinjali, madankollu qegħdin nisma' Alla jibgħatilna sinjali, wieħed mis-sinjali li jibgħatilna huwa Franġisku. Il-ħajja tiegħu, il-persuna tiegħu hija sinjal għalina. Però mbagħad meta jibda l-ħajja tiegħu, meta jibda il-diversi kapitli ma' 13-14 kapitlu, li San Franġisk ippreżentah b'mod mistiku veru. Ma sax jitlu fid-dettall tal-leġenda ma jarax ma spiċċawx. Però jippreżentaw ukoll bħala bniedem li kienu bidjenti għal knisja bniedem il-patri tiegħu batom jippritkaw, Jiġifieri, qed jgħidilhom il-Partit, isma', veru li Franġisku huwa profeta, veru li hemm ideal, eh, li hu għex u li aħna għandna nibqgħu nintrabtu miegħu, m'għandniex ninsew dak l-ideal. Però qed jgħidilhom l-aħwa, Franġisku ma qalilniex biex aħna nibqgħu ngħixu b'mod anakronistiku u ma nimxux 'il quddiem. Franġisku mhux qed jgħidilna isma', Agħmlu kif għamilt jien, u nieqfu hemm. Safina f'jisha u l-Isqof Bermied iċċara ma' sess jgħidilna jfirru lill-aħwa qalilhom, L-aħwa, jien għamilt il-parti tiegħi. Issa intom, agħmlu l-parti tagħkom. Eh? Il-kariżma bdiha, imma issa kif se tiżviluppa jiddependi mid-diversi żminijiet ta' kif il-patrijiet jesprimu din il-kariżma. Ġifieri Bonaventura qed taraw kif bniedem tal-Gvern għaliex kien kapaċi jgħaqqad flimkien iż-żewġ, biex ngħidu hekk, iż-żewġ bżonnijiet, insejħilhom iktar milli tendenzi, iż-żewġ bżonnijiet, il-bżonn ta' fedeltà għall-kariżma u l-bżonn ta' inkarnazzjoni tal-kariżma fil-ħajja tal-Knisja. Pereżempju, ħantikom eżempju kif b'għan toroq kien prattiku bħala Ministru Ġenerali. Għandu ittra li jissejjaħ Epistola de Tribus Questionibus. Ittra dwar tliet kwistjonijiet. Waħda mill-kwistjonijiet huwa hekk il-patrijiet mhux individwalment dak iż-żmien ta' ġifieri bħallum mhux illum il-kotba kulħadd għandu kotba tiegħu, imma fil-konventi. Hekk il-patrijiet jistax ikollhom kotba. U Bonaventura jirrispondi b'mod prattiku. Jgħid, San Franġisk ried illi l-aħwa jxandru l-kelma t'Alla, jippriedkaw. Però biex tippriedka trid tkun taf il-kelma t'Alla. Biex tkun taf il-Kelma t'Alla, trid tistudja l-Kelma t'Alla. Biex tistudja l-Kelma t'Alla, irid ikollok il-kotba, il-mezzi, għax San Franġisk fir-regola jgħidilna l-aħwa issa jużaw il-mezzi li għandhom bżonn għax-xogħol tagħhom, biex inti tippriedka l-Kelma t'Alla. Allura kiteb, Jekk intom ma tridux li l-patrid jippriedkaw fabule, leġġendi u ħmerijiet, mela allura huja ħaġa importanti li l-patrijiet jagħmlu użu mill-kotba. Flimkien bniedem illi araw kif għalhekk għedtilkom, jiġifieri irridu narawh fid-dawl ta' bniedem illi pprova jifhem lil San Franġisk, ipprova jifhem l-ideal, però pprova jinkarnah fil-istorja, fl-esiġenza tal-Patrijiet tal-Ordni. Issa ħa naraw naqra waħda, aħna sa kemm għandna, suppost sa tmija u kwartu? Għad nipprova ma ma ndumx ħafna ta' biex ma. Ħa naraw issa xi elementi, insomma mbagħad u bil- u dam insomma dam sa 1274 xi mbagħad tafu x' fl-aħħar ta' ta' ħajja tiegħu u mbagħad ġie magħżul bħala kardinal u isqof biex iħejji t-triq għall-Konċilju ta' Lyon, it-Tieni Konċilju ta' Lyon, u naturalment ħalla l-kariga ta' Missir Ġenerali tal-Ordni. Flimkien ma' Tumas t'Akwinu ħejjew il-Konċilju ta' Lyon, imma t-tnejn li huma spiċċaw ħażin hemmhekk. Tumas t'Akwina huwa sar qatt Lyon il għaliex miet Fossa Nova qabel mar Lyon, fl-Abbazija ta' Fossa Nova. Hemm min jgħid li miet avvelenat, hemm min jgħid. U Bonaventura stranament ukoll wasal wasal Lyon, beda l-kapitlu, il-Konċilju skużawni, li kien Kunċilju li kellhom suppost jgħaqdu flimkien il-Knisja Ortodossa mal-Knisja Kattolika. Ġifieri interessanti. U f'daqqa waħda miet. Dan ma kellu xejn. L-istess hemm hemm teorija interessanti li anki Bonaventura ġie avvelenat. Dak iż-żmien ma kienx hemm awtopsja ma kienu ħadd ma jaf jiġifieri. Però dejja teorija naturalment ma nafux jiġifieri. Anyway miet. Miet on the 14th of July tal-1274. Interessanti. Fuq dan hawn studju wkoll, li ma sarx qaddis mal-ewwel. Bonaventura ma kienx mgħarruf bħala qaddis. Kif jġrilhom dejjem sal-qaddisin kellu kellu l-fortuna tiegħu wkoll, għax għamluh qaddis u duttur ta' knisja, żewġ patijiet Franġiskani, żewġ papiet Franġiskani. Okej? Mela, sar qaddis fl-1482. ħafna wara, minn Sistu Erba', Sisto Quarto. Okay? Mentri mbagħad fl-1588, eh, il-Sisto Quinto, famuż eh, papa li bena l-faċċata ta' San Pietru, eh, Sisto Quinto għatem l-isem tiegħu fuq il-frisi kien patri konventual. Eh, dan iddikjara dottur tal-Knisja bit-titlu ta' Dr. Seraficus e Seraphicus, il għaliex i iħeġġeġ bl-imħabba bin-nar tal-imħabba, e Mentri San Tumas huwa Doctor Angelicus, e kif nafu, l l-Anġeliku. Interessanti anki dil-ħaġa e Dante fil-Divina Commedia meta jitkellem fuq iż-żewġ ħornijiet mendikanti, Fuq San Franġisk iqiegħed lil San Tumas t'Akwinu li jitkellem fuq San Franġisk u fuq San Duminku iqiegħed lil San Bonaventura. U jsejħilhom l-ordni l-ordni tal-minuri jsejjaħlu l-ordni tas-Serafini, Ment li l-ordni tal-predikaturi Dominikani huma l-Ordo Cherubicus, għax il-Kerubin huwa dak li qiegħed fuq l-Arka jikkontempla. Interessanti, eh? Il-Franġiskan huwa jaqbad bin-nar u d-Dominikan jikkontempla. l-istudju, il-kontemplazzjoni. Interessanti, għandna ġew affarijiet interessanti li għaliex juruna anki it-tendenzi tagħna mentali, spiritwali, l-importanza tar-raġuni fil-każ tad-Dominikani, l-importanza tal-volontà fil-każ tal-Franġiskani, jiġifieri għandna ħafna affarijiet interessanti. Ok. Issa naraw naqra waħda l-Viżjoni Franġiskana ta' San Bonaventura. Se nagħmel xi ftit noti biss, imbagħad se nħallilkom anke xi żewġ żewġ karti ta'. L-ewwel nett, meta wieħed jaqbad il-Bonaventura u jaqra l-opri tiegħu, eh, wieħed faċli jgħid kif jgħid fuq San Franġisk, huwa għandek iċ-ċentru ta' kollox huwa Kristu, meta fil-fatt mhux iċ-ċentru ta' kollox huwa Kristu. Kristu fit-teoloġija Bonaventurjana għandu importanza fil fir-relazzjoni tiegħu fit-Trinità mal-Alla l-Missier. Interessanti, anke f'San Franġisk, eh, dil-ħaġa. F'dil-ħaġa Bonaventura huwa dixxiplu fidil ta' San Franġisk. San Franġisk iktar jitkellem mit-Trinità fil-kitbiet tiegħu milli minn Kristu. Kristu huwa l-espressjoni tal-imħabba li hemm bejn il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Nagħtikom eżempju, Buenaventura fl-opri tiegħu, speċjalment aħna għandna l-ikbar opra tafu li hija l-Itinerarium mentis in Deum, hija t-trattat Il-Mixja tar-Ruħ lejn Alla. Din kien kitibha fi 1259. Ftit wara li sar ġeneral, mar jagħmel irtir fuq l-Averna, sepp kien diġà eżawrixxa ruħu miskin, u meta ta, għax qal, Tlajt biex insib il-paċi. U ħareġ b'dan it-trattat bellezza li jurina kif il-bniedem jasal għand Alla permezz ta' sitt stadji li minnhom jgħaddi mill-ħolqien, jgħaddi mill-fakultajiet tiegħu tar-ruħ u jasal mbagħad f'Alla. Insomma, minnu ma sax jiena qed nagħmel ħaġa possibbli, tarf, qed nipprova, nipprova nitkellem fuq San Bonaventura fit-tliet kwarti, ġifieri, għalhekk qed ngħidilkom eh, Ma dawn xejn speċjali, ma almenu jkollkom idea. Anyway, Bonaventura jitkellem dwar Alla bħala tiba, bonum. Alla huwa tajb, San Franġisk l-istess ħaġa. U jgħidilna dejjem illi bonum est diffusivum sui, jiġifieri, it-tajjeb ma jistax jibqa' magħluq. It-tajjeb irid jisplodi. Ara kemm hi sabiħa! L-Inkarnazzjoni hija l-isplużjoni tal-Missier fit-tjieba tiegħu. Il-Missier irid, anki l-ħolqien, il-Missier irid juri kemm hu tajjeb meta jisplodi fl-imħabba lejn l-Iben. U dik l-imħabba li hija l-Ispirtu s-Santu, eh, toħloq dak kollu li hawn madwarna. U dak kollu li hawn madwarna huwa ritratt fidil, ċert ta' Kristu, mudell perfett tal-umanità. Qabdu l-kantiku tal-ħlejjaq, jiġifieri ninsabu proprju fl-istess ilma. Orajt? Naturalment, dak li sema' lil Ġesù esprimieh b'mod sempliċi, eh, Bonaventura tah ħajja fit-teoloġija. Din l-ewwel, l-ewwel, u Bonaventura jitkellem dwar, dwar Alla wkoll bħala verbum, bħala kelma. U jgħid li Alla huwa verbum in creatum, Verbum incarnatum u verbum inspiratum. Mela Alla huwa verb mhux maħluq, hu li joħloq kollox, il-Missier, u Alla huwa verb inkarnat, isir ġisem, Alla huwa verb ispirat. Kena, ritratta Trinità. Il-Verb inkarnat, f'darbtejn mill-kitbiet tiegħu, dak dija t-teżi tiegħi, li kont għamilt ħafna snin ilu, isejjaħlu flok Verbum incarnatum, jasal biex isejjaħlu Verbum crucifixum. Għandu espressjoni veru sabiħa, bħal sa staġiġ tiġini rasi f'moħħi fejn għax ma ktibtix hawn. Imma jgħid illi profunditas Dei humanati, tanta est quod ratio deficit, jiġifieri, il-profondità ta' Alla umanizzat, ta' Alla li jsir bħali, bniedem, tant hija profonda, radikali, illi r-raġuni, titbellaħ, ratio deficit, tistudjax iżjed. Quddiem il-misteri tal-Inkarnazzjoni tistudjax, ma se tifhem xejn. Araw jiġifieri l-profondità tal-imħabba t'Alla li hija mħabba illi tisplodi u hemmhekk naraw jiġifieri mbagħad is-sbuħija tal-bniedem. It-tieni ħaġa, il-viżjoni tal-ħolqien. Il-ħolqien skont Bonaventura huwa emanazzjoni minn Alla, xi ħaġa li ħierġa minn Alla, mibnija fuq l-eżemplar, fuq il-mudell li huwa Kristu, għax Kristu huwa l-eżemplar ta' kulma jiġi maħluq, u tagħmel reditus, tirritorna lejn Alla. Il-viżjoni teoloġika ta' Bonaventura hija ċirku. Kif jgħid Ġesù fil-Vanġelu ta' San Ġwann, Jien ħriġt minn għand dan il-Missier u se nirritorn għand il-Missier. Mela dak kollu li hawn fid-dinja bħala natura jgħidilna ħareġ mill-Missier fi Kristu u jrid jirritorna għand il-Missier. Din hija l-idea ċirkolari. Mela anki l-istorja, interessanti, l-istorja mhix lineari, L-istorja li bdiet skont l-isnin u spiċċat miegħu f'meta le, l-istorja hija ċirku. L-istorja bdiet minn Alla u se terġa' toħodna għand Alla. Ok, il-viżjoni tal-bniedem. Il-bniedem mibni fuq Kristu, maħluq fuq Kristu, huwa għandu tliet fakultajiet skont l-natura. Dejjem fuq in-natura jużħob juża numru tlieta, in-numru seba' Speċjalment it-tlieta u s-sebgħa, eh? Tafu għalfejn, huma simboliċi. Tlieta huwa trinitarju, numru sebgħa huwa numru ta' perfezzjoni. Ok? Għandu opra bellezza bonaventura mibnija fuq in-numri, il-famużi Collationes in Hexaemeron, il-konferenzi fuq is-sitt ijiem tal-ħolqien li kitibhom ftit qabel sar Kardinal, l-aħħar opra ta' ħajtu. Jekk intom taqraw il-katekeżi li għamel Benedettu, tafu li Benedettu Sittax, Ratzinger, huwa espertissimu fuq Bonaventura, għandu ktieb li ħareġ meta kien għadu żagħżugħ jismu La the theology of history in Saint Bonaventure, naturalment miktub bit-Tedesk, tradott f'diversi lingwi. Qrajtu iktar minn darba għax kelli naqrah u nistudjah diversi drabi, però interessanti kif dal-bniedem verament il-Papa Ratzinger lil Bonaventura jafu u jafu sew. Jafu verament nieħu pjaċir li meta tisimgħu jitkellem il-pontifikat kollu tiegħu meta kont nisimgħa l-omeliji tiegħu huma kollha Bonaventurjani. Il-Papa Ratzinger huwa Franġiskan fil-qalb. Forsi ma jesprimihiex hekk imma fil-fatt il-viżjoni tiegħu hija kollha kemm hi hekk, interessanti ħafna. Anyway, Bonaventura jgħid li għandu tliet fakultajt il-bniedem, il-memorja, l-intelliġenza u l-volontà. Il-memorja li biha huwa jixbah lil Alla fil-mod kif huwa jara l-affarijiet madwaru u jiftakarhom, l-intelliġenza fil-mod kif huwa jesprimi ruħu, huwa l-Verb inkarnat, il-volontà, il-kapaċità li jħobb, l-Ispirtu s-Santu. Ġifieri aħna skont Bonaventura ġo fina għandna l-image tat-Trinità. Il-viżjoni tal-istorja, anke l-viżjoni tal-istorja, se nara dalwaqt, jgħid illi hija ċirku. Hu jgħid illi l-istorja nistgħu nifhmuha biss jekk aħna dan iċ-ċirku naqsmuh f'erbgħa, crux intelligibilis, is-salib li jfiehem kollox, jgħidilna l-istorja hija ċirku. Jekk inti trid issib iċ-ċentru taċ-ċirku, xi trid tagħmel? Trid tagħmel two lines li they intersect at right angles. Tagħmilhom kif tagħmilhom mhux importanti, l-importanti li they intersect at right angles, huma salib. Mela għidilna l-istorja kollha tad-dinja, l-istorja tal-umanità ma tistax tifhimha jekk inti ma ssibx is-salib. Huwa ċ-ċentru ta' kollox. Interessant. Fl-aħħar nett, l-Ordni tal-Minuri imwaqqaf minn San Franġisk huwa l-mezz li Alla jrid isalva bih id-dinja permezz tal-umiltà u tal-faqar ta' ċkejkni. Hemm l-umiltà li tbellaħ l-għerf tad-dinja. U ħa naqralkom biss, ħa nispiċċa biha, Silta mill-konklużjoni tal-Itinerarium Mentis in Deo, ta' dan it-trattat mistiku ta' Bonaventura. Jiena nixtieq f'ħajti għad qatt m'għamiltha, imma jkun diffiċli. Xi darba jekk, jekk, jekk xi darba jirnexxielna, tifhem, nixtieq nagħmilha xi darba, irtir ta' sitt ijiem, sebat ijiem, sebat ijiem imma jrid ikun, fuq l-Itinerarium. Biċċa biċċa. Tkun xi ħaġa jiġifieri, xtaqt għamiltu għalija jiġifieri, qatt m'għamiltu, imma tkun xi ħaġa verament meraviljuża. Anyway, u jispiċċa hekk. U hawnhekk tifhmu kemm sabu l-avventura Franġiskan. Jekk issa tixtieq taf kif iseħħ dan kollu, kif iseħħ dan il-vjaġġ li ddeskriva tar-ruħ lejn Alla. Staqsi lill-grazzja, mhux lit-tagħlim, lix-xewqa, mhux lill-intellett, lill-qrib tat-talb, mhux lill-istudju tal-kotba, lill-għarus, mhux lill-imgħallem. Lil Alla, mhux lill-bniedem. Lid-dlam sewdieni, mhux lid-dija. Mhux lid-dawl, imma lin-nar, li jqabbadna kollha kemm aħna u jwassalna f'Alla b'unzjonijiet ta' estasi u mħabbiet tassew ta' ħeġġa. Dan in-nar huwa Alla, u għandu l-forġa tiegħu f'Ġerusalemm, u Kristu hu li jkebbsu fis-sħana mħeġġa għall-aħħar tal-passjoni tiegħu. Ejjew immutu mela u nidħlu fid-dalma sewdiena. Insikktu l-ħsibijiet ħerqana, ix-xewqat u l-immaġinazzjonijiet tagħna. Ngħaddu ma' Kristu msallab minn din id-dinja 'l għand il-Missier, biex meta nkunu rajna l-Missier ngħidu ma' Filippu, Dan biżżejjed għalina, u ma' Pawlu nisimgħu, Biżżejjed għalik il-grazzja tiegħi. Dan il-kliem għiduli intom jekk tarafx li San Franġisk fih. li minkejja kollox dal-bniedem għaref, duttur tal-Knisja, jgħidilna l-istudju importanti, it-tagħlim importanti, imma hemm għerf li jmur 'il hemm minn dan kollu, u dan l-għerf huwa biss l-għerf li huwa mogħti lil min hu ċkejken u umli kif kien il-Fqajjar Franġisku. Issa mbagħad fl-aħħar ħudu, skużawni il-kwalità tal-fotokopis hija miżera, id-dramm tal-kunvent tagħna spiċċut. Eh, ħudu żewġ żewġ tnejn kull wieħed, all right? Issa mhux aħtar
Jiena xtaqt nirringrazzjak talli jogħġbok tippreżentilna l-istorja ta' San Bonaventura f'qasir żmien imma b'mod vivaċi li ħallitna lkoll bajnejna miftuħin u entużjażmati anke jiena illi smajt fuq San Bonaventura. Ma nafx hawn xi ħadd jixtieq jagħmel xi mistoqsija, xi riflessjoni.
Samet fuq l-aħħar biċċa li għad l-aħħar sentenza għax din biċċa fuq teoloġija, filosofija, tinkwetan. U minn żmien immur tal ta' Santa Agostino, taħdi fuq. Uħli teoloġija u xjenza u da ngħid għaliex Kristu kien jippriedka bl-iktar affarijiet sempliċi, biedwa, biedja, sajjieda, il-qamħa li tmut bl-ilja tal-għeneb, l-affarijiet biex jifhmuh in-nies. U mbagħad il-Knisja u ħafna dutturi tal-Knisja joħorġu b'ħafna filosofija, ħafna teoloġija, Donnok biex tifhem l-Alla, meta aħna suppost l-Alla mhux se nifhmuh qatt f'Trinità Mqaddsa. U di tinkwetani għax jiena peress li jiena bniedem injoranti qatt ma kelli skola kbira, sekondarja biss. Meta nisma' ħafna tagħlim ħa ngħidlek avvanzat ħafna għalija, ngħid jiena jista' jkun nifhem l-Alla jew nifhem il-Kristu jew qed nisma' mhux qed ngħid mhix ħaġa tajba, Imma Dimmer Industry fil-ħajja, kif għad fl-aħħar sentenza, mhux il-kobor, imma l-umiltà. Fil-fatt, naħseb illi jien nħoss li huma importanti. F'liema sens? Bonaventura kien dejjem jgħid illi aħna għandna nistudjaw, jgħidha minn patrijiet, biex inkunu tajbin. Mhux għarrief. Studjaw mhux sud boni fiha, mhux biex nkunu tajbin, tajbin mhux fis-sens twajbin, ta' mhux dak is-sens, biex nkunu qaddisin. Jiġifieri, il-filosofija hija li hija għajnuna għat-teoloġija, huma dawn huma mezzi, strumenti. Però naħseb illi jekk wieħed jifhem eżattament l-iskop tagħhom, anki the common man in the street m'għandux iħossu biex ngħidu hekk, ħuta barra mill-ilma, f'liema sens? Ċertament, aħna, mhux kulħadd huwa msejjel li joqgħod jagħmel studji pprofonditi, alright? Però l-istudju, pereżempju, jekk ingħatlek li Bonaventura jgħid illi t-tieba t'Alla hija splużjoni tal-imħabba tiegħu, din hija xi ħaġa li naħseb li jifhimha kulħadd. Issa, l-oħra methoda biex nispjegaha min jaf kemm juża kliem jiġifieri tekniku. Però l-importanti mhux il-kliem tekniku, l-importanti huwa li li wieħed jiġifieri jħoss pereżempju dell-espressjoni li qal, staqsi mhux lill-imgħallem lill-għarus. Hija prattika. Min jaf x'inhi l-imħabba? lecturer jew min min qiegħed f'relazzjoni ta' mħabba. Relazzjoni ta' mħabba hija hija esperjenza. Okay? Jiġifieri naħseb li huma importanti, jekk inti tisemmi ti Santu Wistin huwa wieħed mill-ikbar dutturi tal-Knisja ċertament. Però tinsiex Santu Wistin ukoll minkejja kollox huwa bniedem illi meta wieħed jaqra jiena ftit naf dwaru imma l-konfessjoni tiegħu, jiġifieri fiex fiex jispiċċa jgħidlu Mulej kemm ħabbejtek tard. Jiġifieri anki anki dal-bniedem għaref f'ċertu ħin jinduna illi illi l-għerf tiegħu ma jfisser xejn qabel fuq il fuq l-esperjenza tiegħu personali t'Alla. Jiġifieri naħseb illi illi Bonaventura dak li għamel, qiegħed ngħidu hekk ta' studjuż veru, Però jekk wieħed jifhem il-qofol, il-qofol, anki, anki min huwa sempliċi, jiġifieri, dak li għandu x'jaqsam mal-esperjenza tal-bniedem, ma' l-esperjenza ta' Alla li li kull bniedem għandu, ma tridx, ma tridx ħafna kotba biex, biex tifhmu, imma trid qalb li tħobb, qalb li tħobb. U dak, dak huwa dak illi, illi, Jaħseb li għandha din hija l-vokazzjoni tagħna, hekk b'mod partikulari, aħna bħala Franġiskani għandna dil-vokazzjoni. Jiena ħa nsemmilkom eżempju biss, mhux biex niftaħar bija nnifsi, tard ġifieri, għax tentazzjoni kultant, imma veru ġara da. Jien niftakar darba meta kont qed nikkongwadja għan Għawdex, kien Ħamis ix-Xirka, u jiena għamilna l-quddiesa, insomma ippritkajt u kollox, insomma, u wara xi ftit xhur mort il-Kurja Għawdex u xi ħadd ġie u tani rivista Rivista Amerikana miktuba minn xi Ġiżwita, insomma. Kemm artiklu! Qalli, qalli da, qalli, isemmi lilek u l-Knisja tiegħek, taf, jien għedtlu x'inhu jien? Iva. U da kien Ġiżwita, qalli, ġie Malta flight u ġieha biex jara Malta x'nagħmlu ma nagħmlux u f'ħames ġimgħat ġie kisa tagħha hemmhekk. Hemmhekk l-imġarrab x'inhu jsir hemm. Qal, U fostna fil-Lorraine sem insomma ħadt pjaċir li nara kif jagħmlu l-Adorazzjoni Ewkaristika l-Maltin għax aħna spiċċa kollox insomma ra. Qal, Però laqatni qal laqatni is-saċerdot li ppriedka. Qal, Jien naturalment ma fhimt xejn għalax dan bil-Malti, qal, però indunajt mal-ewwel li huwa Franġiskan. Il-mod kif jew dik id-dar ma ħtafx lin-nies naħseb ma nafx. Imma insomma b'xi mod jew ieħor jiġifieri hemm xi ħaġa illi suppost ikkaratterizzana li we should appeal to the heart ma jfissirx li mhux importanti r-raġuni ta' imma il-messaġġ Franġiskan imiss il-bniedem fl-eżistenza tiegħu. Hi huwa l-inkarnazzjoni. F'li nħoss li, kif għadt int stess, għandek raġun, kultant id-diskors tagħna jkun għoli, forsi tqil, però jekk wieħed jifhem almenu l-qofol tiegħu, naħseb illi kull bniedem jasal biex biex nagħti l-aħħar eżempju tas-sempliċità Franġiskana. Ħa nsemmi lil ommi. Ok? Meta kont għadni student Ruma ma kienx ma kienx hemm internet ma kien hemm xejn insomma. Kien kienet tiktibli l-ittri. Kien jitbu ittra erba' ħriġi ma kienx tiktibli l-ittri ma xalos. Soltatament xi waħda żammejt biss ma żammejtx ħafna minnhom. U darba jiena lil ommi ktibtilha naħseb biex nikbilha xi ħaġa jien. Qatt li nitlob għalija, qatt li għax kultant ikun distratt waqt il-quddiesa jien, kont qed nisa xi wieħed novel, skużani ta' eżempju se nagħmel għad ikun kollu ħeġġa, jalla ma titnifix li Mulej Mulej ibierkek. Alright? U din arrispondietni. Qalt li ibna, qalt li jien nitlob għalik, qalt li ma tinsiex, qalt li inti kuljum għandek fidejk lil Ġesù. Min qala din? San Franġisk. Fl-ittra lil Lorni kollu. Sommi dak iż-żmien ma kienx terzjarja. Ma kinitx taf u l-Gdid ta' San Franġisk. Meta qrajtha di, għadt, għadd, ma' min qed tinterpreti San Franġisku, mingħajr ma taf. Fil-kejl tal-għawdxu li l-messaġġ Franġiskan huwa xi ħaġa li qiegħed fil-qalb tal-bniedem.
Father Noel, jina ġejt b'intenzjoni nistaqsik ir-raġuni il-għala San Beneventura Ried jeqred il-ħajjiet kollha li nkitbu sa Franġ u u għattilna. Però tista' ttina eżempju żgħir, per eżempju x'ra ħażin f'Ta' Celano?
Ma nafux x'ra ħażin. Ma nsewx dak iż-żmien ġifieri ma kienx hemm l-idea ta' llum jiġifieri hu fil-fatt ma qalx jeqredu eh hu juża l-kelb il-kelma eh eh deleat Deliant ifisser iħassru. Għax dak iż-żmien il-pergamena kienet tiswa ħafna, jiġifieri naturalment kienu jħassru dak li jkun hemm u jikbu fuqu. Jien naħseb li l-Bonaventura ma kellu xejn kontra Ċerano. Kif għad li Bonaventura kien inkwetat illi kien hemm diversi ħajjiet illi kienu qed jippreżentaw il San Franġisk skont kampanilizmu. Tafu li kull min jikteb l-istorja L-istorja diffiċli għax l-istorja hija dejjem interpretazzjoni tal-istorja. Jiena nagħlem sura Franġiskana, naturalment, nagħlem sura Franġiskana kif talimta jien u kif nara jiena. Huwa diffiċli fil-fatt li huma grazzja tal ħafna mill-aħjar studjużi tal-istorja Franġiskana huma lajċi, mhumiex patrijiet. Jiġifieri, naturalment huma, ejjew nsejħulhom, maqsuma huma newtri, jiġifieri, mhumiex newtri. Imma insomma, billi huma lajċi huma differenti. Naturalment Bonaventura pprova jara kif jagħmel biex kien nisu ġenerali, ma setax iħalli l-Ordni jisparparja ruħu, ipprova jżommu magħqud. Dija l-istorja tagħna kollha kemm ilha kollu, sal-biġunata. Sal-lum il-ġurnata, jiena dejjem nitkellem biex niċċajta u bis-serjetà fuq l-Ordni tiegħi u ngħid l-istorja tal-Ordni tiegħi, OFM, kienet dejjem storja ta' Ordni li huwa iżjed konfederazzjoni ta' provinċji milli Ordni, minħabba forsi l-kobor tiegħu, eċċetera, imma l-istorja, l-karatteristika tagħna kienet dejjem ta' awtonomija kbira fil-provinċji, L-Ministru Ġenerali huwa huwa a unifying force imma huwa pjuttost unifying force morali, mentri jekk inti tieħu pereżempju l-Kapuċċini differenti. Kapuċċini l-maġġorità tal-Ministru Ġenerali hija ħafna ċentralizzata. L-ordni huwa ħafna ċentralizzat, biex jaqbad patri u jieħdu hu direttament minn post għal ieħor ma jrid xejn. Jiena biex mort it-Terra Santa, il-kustodju jrid joħtih lill-provinċjali, għal il-provinċjali jekk kienx ħalli demmhu, dak iż-żmien il-provinċjal qallu tistgħu tieħdu mhux problema, wara, jiġifieri, imma jiġifieri, kosoni, allura min ikun qed imexxi għandu bżonn li jipprova jżomm jgħaqqad flimkien. B'avventura kienet jagħmel din il-ħaġa. Irnexxielu? Ma rnexxilux fil-fatt, jew aħjar, irnexxielu sakemm dam ħajju. Dik id-daqqa, eh, sakemm dam ħajju rnexxielu. Malli mietu, qamu l-bibien tal-infern raġaw. Min jagħmel is-sottaluni bagħad jagħmel kien hemm daħġi xorta qam, jiġifieri xorta, tensjoni xorta bagħad hemm, jiġifieri, dik hija parti mill-istorja, insomma, jiġifieri. Ma u derlu li kien għamel il-ħaġa, illum il-ġurnata jkun li għamel hekk, imma deherlu li kien l-aħjar mod kif iżomm l-ordni Magħqud. Kellu intenzjoni tajba almenu. Ok, jiena nifhem li llum forsi kienet naqra diffiċli għax.
Ma San Bonaventura għadak il-bniedem ukoll li il-San Tantnin ta' Padova meta jiftħuh biex jaraw x'fadal insomma minn tal-ġisem San Bonaventura għadha kif bniedem li jara l-ilsien ta' Sant'Antnin għadu ħaj, ħaj, fis-sens għadu frisk, dik il-proprja kelma frisk, u joħroġ b'dak l-innu famuż O lingua benedetta, ilsien qaddis. Jien ngħidilha għax għamilt ħames snin Padova u l-festa tal-ilsien ta' Sant'Antnin kienet tiġi ċċelebrata b'mod ġismu. Imma sabiħ illi hemm dan ministru ġenerali li x'ħin qiegħed jiftaħ il-fdalijiet ta' Sant'Antnin jsib u fuq dan propju jikkummenta, kif għedt inti, Sant'Antnin ħafna drabi iktar npeġġuh il-mod devozzjonali iktar milli nagħrfu l-kitbiet u l-predikazzjoni kollha kollha illi jagħmel. Ok. Ehm. Grazzi. Il-laqgħa tal-lum kienet laqgħa fuq nota iktar storika, eh, li ppreżentatilna il-San Bonaventura. Eh, jiena xtaqt nipproponi ħaġa li tkellimnija flimkien ma' Joyce u Anthony. Nixtiequ illi jeħriġna b'din l-idea. Aħna qegħdin nisperaw li dan il-kors qiegħed iwassal biex ikollna għarfien ġdid fuq San Franġisk. Jiġifieri qegħdin nimmaġinaw li San Franġisk mhux ħa jibqa' dak San Franġisk tas-Santi bil-ħamiema ħdejh Dak ta' Gubbio il-Wolf, eh? U dak li jkanta biss. Qegħdin nisperaw li San Franġisk qiegħed jiġi ppreżentat iktar b'mod uman, b'mod kif għandu jkun qaddis, mhux ta' devozzjonaliżmu, eh? U ħriġna bl-idea din, illi kull parteċipant tal-kors, joħloq b'mod kif irid hu, jekk hux poeżija, jekk hux kant, jekk hux video, jekk hux proża miktuba, il-viżjoni ġdida jew l-idea ġdida illi dan il-kors qiegħed iħallilu fuq San Franġisk. Tajjeb hekk, Joyce? Hm?
Ikollna session ta' diskussjoni. Eżatt. U mbagħad forsi ejja niffukaw fuq din l-idea issa. Eh? Kulħadd jaħseb fuq din il-ħaġa. Jew il-mistoqsija mela hi din, San Franġisk jien għalija min hu issa? Ħdejn ħdejn dak li kien ftit ta' żmien ilu. Hemm xi ħaġa li qiegħda tolqotni fih? Kif nista' niżviluppa din il-ħaġa? Kif nista' nippreżenta din il-ħaġa? Kulħadd għandu l-kreattività tiegħu, kulħadd jista' joħloqha. Eh? Mhix kompetizzjoni. Hija just a way of expressing oneself. Ok? Just biex aħna anke nkunu in touch ma' nafusna u naraw isma' almenu l-frott ta' dan il-kors qiegħed hawnhekk, almenu f'sinteżi f'karta jiena ngħid isma' ma mortx għal xejn iċ-ċakuħ lejt iż-żmien. Eħ? Almenu fi proża għandi miktub dak li l-idea ġdida li ħadt f'San Franġisk. Nidħlu għaliha?
Anything will do.
Ritratt, art, grafika, tkun xi tkun. Whatever. Il-final date tal-li għad biex nippreżentaw, meta ħa tkun? Issa, aħna konna qegħdin naħsbu illi l-aħħar laqgħa illi kienet lejlet l-elezzjoni ma ssirx, hux hekk? Issir. All right. U mbagħad inħallu ħmistax u forsi nerġgħu niltaqgħu wara. Jiġifieri qegħdin nitkellmu three, three plus seven, seventeen, il-ġimgħa ta' wara mbagħad. Hmm? Il-ġimgħa ta' wara. Jiġifieri qisu fi żmien xahar qegħdin ngħidu. 16 June.

Iva, iva, iva, b'mod sharing, naqsmuha flimkien sharing ta' dak illi, ta' dak illi, tal-viżjoni ġdida illi. U anki dik inhar, mhux probabbli dik inhar jew issa naraw eżattament, nagħtu ċ-ċertifikati ta' attendenza lil kulħadd. Ġifieri, m'għandhiex x'taqsam ma' dak li se tagħmlu. All right? Ġifieri, Imma l-importanti l-importanti li sa Franġisk li forsi konna nafu u li llum nafuh differenti, rridu nagħmlu dik id-differenza. Rridu biex naqsmuha ma' kulħadd. Għalija jorqodni mod, lilkom jorqodkom mod ieħor.

Kulħadd qegħdin narawh differenti imma San Franġisku huwa dak li hu, allura l-imħabba tagħna lejh, kulħadd qiegħed jesprimiha u jaffaxxina ruħu b'mod differenti. Naħseb li fimtu l-kunċett tagħha l-importanti. Il-kunċett mhuwiex sa nagħmlu exhibition sa nagħtu premji, no. Il-kunċett tagħha fl-aħħar mill-aħħar irid ikun jiena U Franġisku, rajt, kif aħna llum, ir-relazzjoni tiegħi ma' Franġisku ħa nagħmel hekk. Jiġifieri hija hija xi ħaġa li. Jien nippreżenta hekk mod sempliċi biex tibgħet għalija tipprepara, żomm din mistoqsija, min hu San Franġisk għalija llum? Tajjeb, li tkun il-mistoqsija li tgħinna mbagħad biex kulħadd jiffoka fuq fuq il-mod ta' kif ħa jwieġeb għalija. Tajjeb.